Арабыздан бик иртә киткән күренекле шәхесебез, күренекле тәнкыйтьче, галим, шагыйрь һәм нәшир Фәиз Зөлкарнәйнең тууына 70 ел тулуга багышланган тапшыруларыбызның чираттагысын яздырабыз. Бүген минем кунагым, Казан утлары журналының баш мөхәррире һәм әле тагын бер кызык ягы бар, заманында Идел журналын да җитәкләгән, Күренекле әдипләребезнең берсе Рөстәм Галиуллин. Мин иң беренче чиратта шуны әйтеп китәргә тиешмен инде, Фәиз Зилкарнәйнне күрү бәхете миңа насыйп булмады. Чөнки, гомумән, минем буын яшьләре, мөгаен, Фәиз Зилкарнәйнне якыннан күреп, аның белән аралашып калган кешеләр түгел инде. Чөнки ул вафат булганда әле миңа нибары ун гына яшь булган. Әмма дә ләкин Фәрит Зөлкарнәй ул минем өчен бик кадерле исем. Ни өчен дигәндә, менә гел очраклар бара бит инде тормышта. Мин әле иҗатка килгәнче башта шушыларны теләп китәсем килгән иде. Моннан нәкъ ун ел элек, унсигезенче декабрьдә Мине Идел журналына баш мөхәррир итеп билгеләделәр. Яшь кенә егетне, 24 яңа тулган инде. Һәм шул көнне актерлар йортында Фәиз Зөлкарнәйнең 60 яшьлеге булган инде ул вакытта. Инде чыгыш ясаган идем шунда, Фәиз Зөлкарнәй турындагы фикерләрем белән дә уртаклашып. Аннан соң Идел журналын безнең өйдә 89 нчы елдан бирле яздырып алганнар. Мин әле теге укый белгәнче үк дип әйтим инде, өйдә әни бит инде әдәбият укытучысы, әти дә әдәбиятка гашыйк кеше. Бездә һәрвакытта да Идел журналының бөтен саннары булды, бар иде электән. Һәм нәкъ менә шушы Фәиз абыйлар баш мөхәррир булган чорны, 97 нче елга кадәр чорны инде ул 90 90 нчы еллардан соң микән соң бер ел эшли бит инде Римзил абый. Андый журнал мөгаен тарихыбызда бик сирәк булгандыр. Чыннан да теге яшьләр журналы гына булып калмыйча, һәм мин үзем дә менә шул Идел журналында тәрбияләнеп үстем дип әйтә, әйтә алам. Яңа темалар, ул тарихи темалар. Аннан соң инде экспериментлар да бик күп бит. Шул ук сезнең буын язучыларының төрле-төрле уртак роман язулары, башкасы, анда тарихи шәхесләрнең кайтулары. Гомумән, ул Фәиз абый җитәкләгән журнал чын мәгънәсендә татар халкының менә шушы милли күтәрелеше генә түгел, тарихны кайтару ягыннан да бик үзенчәлекле. Һәм тагын шуңа күрә ничектер Фәиз үземне башмаха итеп куйгач та, Мин нигәдер менә шушы Фәиз Илкарнәйнең эшен дәвам итсәм иде дигән шикелле сүзләр дә әйтеп һәм эшли башлагач та шушы журналны кайта-кайта карый идем мин. Шулай ук Фәиз Илкарнәй исеме миңа менә мин үзем хөрмәт иткән остазларның, Рк Изядуллаларның, Газинур Моратларның, Рәфик Уновларның, Ләбиб Лораннарның, Марат Закирларның, Нәбирә апаларның, аның белән эшләгән кешеләрнең сөйләүләре аша да таныш. Аның инде нинди кешелекле булуы, нинди баш мөхәррир, белемле, тыйнак, затлы, зыялы шәхес булуы турында да. Хәтта менә э, минем ул вакытта бүлмәдә фейз диваны дигән әйбер бар иде. Хәтерлисеңдер теге. Э, ул вакытта да менә фейз диваны дип Туфан абый мәрхүм ул да килеп кергәч килеп керә торганнар иде. Чөнки э, Иркә апаның да сөйләгәне бар, кәгазь җитми чыгарырга материаллар юк, акча җитми, шул авыр шартларда журналны чыгаралар. Һәм, мөгаен, ул диван да бик авырлык белән алынгандыр, бик кадерле булгандыр инде. Аннан соң шул ук баш мөхәррир итеп билгеләнгән вакытта Туфан ага Миңнуллин бөтен кеше алдында чәчәкле самавыр бүләк итте. Чәчәкле самавыр бүләк итте һәм анда мондый сүзләр әйтте ул. Рөстәм ди, менә э, Фәиз Зилкарнәй дигән баш мөхәррир эшләде. Ул бик э, яхшы эшләде. Һәр вакытта да үз янына язучыларны җыеп тора иде. Кайчан керсәң дә Фәизның самавыры кайнап тора, өстәл янында Ә чәй эчә-эчә алар яңа темаларны, яңа саннарны барлыйлар. Синең яннан да шундый затлы авторлар аерылмасын, самавырың кайнап торсын дип бүләк итте. Анда да ничектер менә колагыма китләп куйдым. Фәиз абый шикелле минем дә шулай самавыр кайнап торсын дип, без дә шулай авторларны самавырдагы чәй, самавыр кайнатып, чәй белән сыйларга тырыша торган идек инде. Менә болар һәммәсе дә миңа менә шушы баш мөхәррир Фәйзил Карнай турында күз алала тудырдылар инде. Иҗатына килгәндә, Әлбәттә, университетта укыганда таныштым, чөнки мәктәптә укыганда, мәктәп дәресләрендә аның иҗаты кермәгән иде. Һәм инде шул Идел журнал аша аның мәкаләләре, бигрәк тә менә шул э, шигырь тәнкыйте, тәнкыйди мәкаләләре белән таныш, бигрәк тә менә Рауль Фәйзуллин турында язган Саллы мәкаләсе исемдә калган инде. Аннан соң аның үзенең дә шигърияте. Гомумән алганда, Фәиз абый ул безнең алдынгы карашлы, киң карашлы һәм чын әдәбият кешесе булган инде. Рөстәм, хатирәләрең белән уртаклашу өчен бик зур рәхмәт. Фәиз аганың күңеле, рухы шат булып, оҗмах түрләрендә насыйп әйләсен. Менә бит әле без яңа буын да, яшь буын да аны белмәгәннәр дә шулай җыр итеп искә алабыз. Аның исеме яши, журналда, журнал яши, ул күңелен биреп эшләгән. Шуңа күрә, димәк, әдәбиятыбыз яшәгәндә, журналларыбыз яшәгәндә, э, безнең яшь буыннар килеп торган әдәбиятка Фәиз Гөлкарнәй кебек исемнәр алар онытылмаячак.